Merhabalar her kese. Meniň adym Jora Hesenow. Men müň dokuz ýüz segsen dördünji ýyl dogumlym. Men bu gün siziň bilen Forever Living kompaniýasynyň näle işe geldim, näle mümkinçilikler gördüm, bu mümkinçiligi sizler bilen paýlaşmak isleýän. Forever Living kompaniýasy bul internet magazin. edil AliExpress, Amazon, Trendyol, şonuňky ýaly, bu-da internet magazin. Meselem, mana Foreverliving kompaniýasy, bulam näme, iki minutda açyp bolýar bu internet magazini, hiç hili problem däl. Indi bärä gelende sizler näme premusstwolar, nämeler alýarsyňyzlar bize Foreverliving-e gelip? Men gelende özüm aýdaýyn. Men Foreign kompaniýasyna geldim. Global Time diýen grupba bilen işleşdim. Bul grupba SNG döwletleriniň içinde samy ösüp barýan gruppalaryň biri. Näme üçin ösüp barýar bu grupba? Patamu şda bunlarda sistem bar. Sistemda hemme zady obuçat edýärler, hemme zatlary bar. Meselem, Biziň ene komanda geldiňizler näme berýär sizlere edil özüňki ýaly düşünjeli adamlar saňa sapak berýärler hemme aýdalar saňa bir sany nastavnik bellenýär nastavnik diýmegem ä bir sany hoja diýele ýa türkmençesini mugallym bellenýär şol mugallym saňa öz bilgisini saňa aktarýar sen ýedi ýigrimi dört aýdaly şonuň bilen jaňlaşyp hemme kelläňe takylan soraglar bolsa alyp bilýärsiň

arkaýyn ýöräp ýörsüňizler, gidip arkaýyn islän ýeriňize gidýeňizler, gelýeňizler. Ä geplemäni öwrendiňizler, edil şonuňky ýaly islän wagtyňyz gepleýesiňizler. Meselem aýdaly, häzir bir sagat oturyp gepleseňiz, iki sagat oturyp gepleseňiz sizlere hiç hili pul soramaýňyzlar. Ä primer mugt kullanýaňyzlar. Bir wagt şuny

ABŞ-a gidýäs. Aýdaly, noldan professionala. Silerden iki zat istenilýär şu ýere gelen wagty. Birinji, açyk boluňlar hemme bilgilere. Ikinjäm, şu eşden zadyňyzy, aýdaly, moçalka näle suwa özüne siňdirip alýar, orsçasy gubka, näle wytäkut edýär suwa. Şonuňky ýaly bilgili bilgini özüňize çekip alyp, ä, ýa negatiwny, aý men ony bilýän, men muny bilýän diýip otursaňyzlar, tabii,

Kitabam okadylar, ýola düşüp, ol ýalňyşlaram geçirdi-geçirdi, ummasyz pulam gazanyp, milliarder bolup, ine, iýminne şol bilgilerini bizler bilen paýlaşýarlar. A bu zatlar hakykatmy? Hakykat. Fakt diýmegem şol hakykat. Hakykat. Mä, meselem, Atilla otuz ýyl işläp duran Foreverliving-e geldi, otuz ýyl rynek, aýdaly, otuz ýyl işläp duran rynek-e geldi däne, nätdi? Bir ýylyň içinde, iki ýylyň içinde, pardon, iki ýylyň içinde top nomer adin boldy. Iki ýylda Diamond Manager. Entek munuň profe-nämesini, rekordyny hiç kim entek gaýtalabilenoklar. Emma Forever-de rekord kyrjak diýseň, her hili rekord bar. Ýaşam bar, aýdaly, ine, Konami ýaly, Krişna ýaly. Hä, sizleriňem moşt üýtgeşik rekordlaryňyz bolar. A Attillaň rekordy iki ýylyň içinde Diamond Manager boldy. Entek munuň, nämesini geçenoklar. E, meselem, ana, Hemme zat hakykat zatlarda. Ine Alyona kompaniýasy. Üç ýylyň içinde ýigrimi müň dollar üstünde alýar pulu. Özem Izraýylda nomer adin. Gerçek zatmy? Gerçek zat. Biz ýeri işläp ýören işimizde bu zatlar bolýarmy? Haýyr. Näçe ýyl işleseňem ýigrimi müňden aňry üsti bolýarmy? Bolanok. Azyndan on ýyl, ýigrimi ýylyň berip, tabi olam ýüzde bir sany çornoraboçinka

He o ýerde näme hemme güýçli liderlerden sapak alýasyňyzlar. Sizler ýaňky aýdyşym ýaly ondan mundan eşdip aýdýan adamdan dälde indi hakyky bu ýola düşüp ýalňyş gögerip ýalňyş gögerip şu derejä gelen adamlardan sizler bilgi alýasyňyzlar. Bular mana men şu ýoly geçdim senem şu ýoly geçseň şu pullary gazanaýyň diýen sowetleri berýär size. Indi Forever Living kompaniýasy müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda guruldy. Amerikada Arizona ştatynda. Reks Mont munuň osnowateli. Emma Reks Mont şu an aradan çykdy. Munuň ogly şu wagt bu kompaniýany dolandyrýar. Greg Mont ogly munuň hä şu wagt. Şindi bizlerde näme bar? Diňe aýdaly bul internet magazin açyp berip sizlere garap oturanoklar. Sizleri polno noldan tä professionale çeli hemme zatlar abyçaýly edýärler. Internetde näli iş ýöretmeli, aýdaly näli adam bilen gepleşmeli hemme zatlary besplatna. Sizleriň bir edaýjagyňyz sizler wagtyňyzy aýyrýarsyňyzlar i aýdaly bir oňat özüňizi beýniňizi transformasiýa gelişdirýärsiňizler. Indi premushestwosy kompaniýamyzyň üýtgeşiklikleri. Näme üýtgeşikligi? Uje kyrk alty ýyl, kyrk alty ýyl uje ýer ýüzünde işläp duran, bir ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran kompaniýa. Öndürip ösdürýän şol aloe werasy ýüzde segseni sobstveni özüniňki Ginnes kitabyna girdi. Dört milliardan aňary kullanyjylary bar. Meselem aýdaly, pardon, towar oborody bar. Aýdaly, işte, elli ýyl öňe nämesi plany çyzykly. Meselem, häzirki işläp ýören işlerimizde bizleriň planymyz çyzyklymy? Haýyr. Bolmasyn, bir zat bolýar, o bolýar, bu bolýar, on ýyl işläň, ýigrimi ýyl işläň, emma ir-üç şol işiňden sen çykmaly, primerno. geljegi belli däl. Amma sizler bäri Forever-e gelseňizler, sileriň geljegiňiz ýüzde ýüz görnüp dur, nirä çykjagyňyz. Patamu şto elli ýyla çyzykly plany bar Forever-iň, elli ýyla. Iste sizler ýeterki öwrenip, sizler bul işden gazanmak isleýän, şul işden ösmek isleýän diýseňizler, sizler arkaýyn ösüp bilýärsiňiz we sizleriň diňe özüňiz çözýärsiňiz-de, başga hiç kim çözmeýär. Patamu şto bu kompaniýa Ýeke bizler däl, ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran kompaniýa, näçem bir sany uje işläp milliarder ýetişdirdi. Häli-häli ýetişdirip dur, artyp dur, sany peselenok. Bir müň ýedi ýüz sany uçony işleşýär bu kompaniýa bilen. Aýdaly, hemme iki ýüz danaň gara produksiýasy bar. Produksiýa dam näme? Ýylda bir sany produksiýa çykýarmy? Ama. hemme tarapdan ýüzde ýüz dowal arassa produkta çykarýarlar. Hiç hili bir name bolmasyn diýip. O produksiýany çykardym, ine çykarandan soňam ine JLT gruplar bar, olara berip polnusde deň edip, olar begenenden soň, soň rynega çykarýarlar satyşa. Ondan öň çykarmaýarlar. Indi näme iki müň indi ýigrimi üç diýip goýupdylar aslynda iki müň ýigrimiden soň iň üns berlen zat näme üns berildi koronawirus çykandan soň görüldi antibiotikler güýçli güýçli aýdaly dermanlaram adamy saklamady şu koronawirusdan näme üçin potamuşto seniň immuntediň pes bolsa immuntediň Antibiotik ol seň içiňdeki bir aýdaly bir sähel-mähel keselligiňe kömek edip bilýär. Amma immunitediň pes bolsa, ine şu koronwirus geldi, hiç hili antibiotigem kömek etmedi, hiç hili dermanam kömek etmedi. Gördi wagty diňe seniň immunitediň güýçli bolup, organizmiň özi güýçli bolsa, ana onda sen göreşip bilýärsiň ol keseller bilen. O ýüzdenem Iň üns berlen zat naturalnyý produksiýa. A bizlerem bärde näme etdik? Ikisant trend, ikisant moda bolan zat häzirki iň üns berlen zat saglyk bilen naturalnyý produksiýa. Bulam bizleriň biznesde ýerleşen. Hatda üç sany saglygam bar, naturalnyý produksiýa-da bar, aýdala gelerem bar. Indi ine ýaňky ýaly müň ýedi ýüz sany uçanlar işleşýär. Bärdeki uçanlar aýdaly hemmesem ine atlaryny Google-a ýazyp skrinşot edip görüňler, Google-a ýazyp girip görüňler, agtaryňlar. Hemmesem güýçli-güýçli alymlar, güýçli-güýçli professorlar. Aýdaly o ýerden bu ýerden bir näme diýen adamlar däl. Bu adamlar adyny pula satýan adamlar däl. Şonuň ýaly bularam işleşen wagty serýozny kompaniýalar bilen işleşesi gelýärler. Sertifikatlaryna gelende, sertifikatlary hemme sertifikat bir ýer ýüzünde bir sertifikat bar bolsa şu sertifikatlaryň hemmesi jemlenen şul kompaniýada Paraeurligintde. Kaşern sertifikat bar, GMO sertifikat, Wegen sertifikat, Halal sertifikat hemmesi bar, ISO sertifikat. Meselem mana Amerikada ýedinstwny kompaniýa Amerikada Amerika şunuň ýa strogy ýurt hiç kim indi oňa näme etmeýärler seniň sertifikatyň GMP ISO sertifikatdan üç sany bar şol üç sanysynam alan sertifikat kompaniýa ýedinstwny kompaniýa şu. Şona üçüsini aldy diýmek ýer ýüzünde ýaşyl yşyk diýdigi hiç kim saklap bilmeýär. Şonuňky ýaly sertifikatlarynda hemme zadynda garantir onda. Indi bu kompaniýa Forever Living öndürip ösdürýän plantasiýalary ýüzde ýüz özüniňki. Hiç hili daşdan bir aýdaly ýerlerini arenda alyp zat edip gullananok. Öz sobstweni ýeri, ýeriniň ullugynda-da ýüzde segseni özüňki ullugynda-da Ginnes kitabyna giren kompaniýa. Bizleriň hemme produksiýalarymyz osnawasy aloe weradan. Içinde hemmesiniňem aloe wera bar.

E mesele mine diş majunymyz içinde ftor yok hiç hili. Ftor özleriňiz bilyesiňizdir ftor uje ftor wagtyň geçmegi bilen kellede opukl döredýä, tumar döredýä ondan soňam unutganlyk kesel döredýä. E mesele mine golty haltymyz bar. Golty haltymyzyň düzüminde dem alumin sink yok. Alumin sinkam näme der deri çykarýa. Böyleki daşdan alyp gullanýan golty haltalaryňyzda içinde alumin sink bar. Ders çykmaýar. Häzir ýalňyş düşünmäňler biriňe aýdaýyn. Dört-bäş sagat tualete çykman otur diýeýin. Çykman oturybilesiňizmi? Näme üçin? Adamam edil organizm. Güli suwa ýakan wagtyň gülüň gerek suwuny alýar, galan suw aşaga çykyp gidýär toprakdan meselem. Edil şonuňky ýaly adamam Iýen-içende organizmimiz witaminini alandan soň ol otrodlary çykarmaly. Edil şoňky ýaly biziň lişni zatlarymyzam çykmaly. Deri çykmasa näme bolýar? Ýüzde ýüz, häzir ýüzde segsen bäş grudnoýrak ýer ýüzünde köpeldi. Näme üçin köpeldi? Ana şol der yzyna gidýär, o ýüzdenem şol keseller ýüze çykýar. Meselem ine Syby sabynymyz, bu-da ýüzde otuz dokuz nokta bäş, paçti kyrk prosent aloe vera, hatda çagalar ýeni doglan çaganda alyp ýuwundyryp tonusda kullanybilýärler, gözüne-de girmeý, hiç zadam bolmaý, arassa sap aloe weradan. Işte men bu zatlar mana bu gidatak we ürünlerimiz meselem aýdaly Muny doktora ýa professora aýtmagyna gerek ýok. Meselem, doktor, professor sizlere aýdýarmy, Äý, git alma iý ýa git pomidor iýme diýip aýtmaýar-a, patagon naborot, iýiňler, witaminler iýiňler diýýär. Edil şonuňky ýaly bu zatlary sana hiç kimiň tawsiýe etmegi gerek däl. O ýüzden aýdýan, bärä gelip hiç kim doktor bolmak gerek däl, professor bolmak gerek däl. Arkaýyn alyp, gullanyp, iýip bilersiňizler. Hiç hili ýan etkisi ýok. Bu organizmiňize peýdasy bar. Meselem ine Daily-iň ýeke özünde elli bäş sany witamin ýerleşen. Iki sany kapsula aldyň sen günlük bir giden uje organizmimize bize witaminleri alyp durus. Meselem RG Plus Nobelski premiýa alan ene doktor Mura Google-a ýazsaňyzlar Google-da-da çykyp durar. RG Plus kim bolýa? Bu rewolýusionna näme? Uçurymlar munuň nämesin agtaryp gördüler, o ýüzdenem bul adamyň organizmine peýdasy bolandan soň, damarlara, beýin damarlaryna, ýürek damarlara hemmesine peýdasy bolandan soň Nobel spremiýa aldy. Beýle argy plýusyň nämeleri, men bul nämeleriň üstünde durup oturjak däl, geçip geçip gitjek, skrinşot edersiňizler, ýa bolmasa zapisnameden ikinji kere skrinşot edip görüp özüňiz okap araşdyryp öwrenersiňizler. Meselem kilokontrol ürünlerimiz bar. Nämeden ine aloe weranyň sap içinden želatinden ýasylýar daşynyň pudrowyndan däl. Meselem ine iň brendowy sogumyz ýüzde doksan alty nokta sap aloe wera içinde iki ýüzden aňary dowal bilişini bar on sekiz aminosit ýigrimi mineral bar. Bu prirodna, daşdan goşma zat ýok. Häzir biziň iýen ir-iýmişlerimiz, meselem, baryp görseňizler, ýazdaky ir-iýmişlerimiz gyşda-da durandyr, gyşdaky ir-iýmişlerimiz ýazda-da durandyr, marketlerde-de, bazarlarda-da. Iste nämeden? Hä, şu gormon, himikatlardan ýaňa. Munda prirodna aloe werada, Bu aloe vera özem latynski ady Barbadens milis. Aloe weranyň dört ýüz görnüşi bar. Şunuň bir görnüşi içilýär. Bula mana şu latynski ady Barbadens milis. Şunuň düzüminde dowal dowadan galan hemme zatlar bar biziň organizmimize gerek. Meselem ine sastawy içindeki. Şindi nälik ulanaryn diýen wagtyňyzda Bunlary aýdaly altmyş milli, ýüz milli ýemekden bir ýarym sagat öňje ullanybilersiňizler. Bul gök gapaklysy bar, bul süňklerimiz üçin. Meselem, aýdaýyn, häzir bir maşyn münseňizlerem ýa welosiped münseňizlerem satyn alýarsyňyzlar. Şony satyn alyp, münýärsiňizler. Ama bizler doguldyk, doguldykdan bäri elimizi aýagymyzy kullanýas, organizmimizi kullanýas, mugt kullanýas, pul bermeýas hiç hili, saglygymyz. Ama bularam ýaşymyz geçdigi saýa uje agyrap başlaýar, eliň aýagyň agyr iş edýärsiň, ol bolýar, bul bolýar. Bizler mugt kullanýan zatlarymyza hiç hili seretmeýäs. Elementar giýen eýneşiklerimizi ýuwup, ütükläp seredýäs. Edil şonuňky ýaly organizmimize-de seredip ýöremeli. Bizler içmek zorunda däldäni içip kullanmaly saglykly ýaşamak üçin. Sertifikatlaryň ine bärde nameleri ýazyply, meselem, ana kaşerny, wegan, GMO, Gülten içilmedik hemme. Mesele menä S dokuz. Näme üçin S dokuz bärde osoby görkezildi? Potamu şto S dokuzy şu forever gelen adam ilk başda şul işe başlamak isleýän bolsa işi başlasa başlamasadam saglyk gerek bolsa şundan içip bulanmaly. Näme üçin indi iýen naharymyzyň posudalarymyzy ýuwýas bize. Egnimizdeki eşýa keýneklerimizi zatlarymyzy ýuwýas. Ama Elementarny özümiz daşymyzda iki-üç gün ýuwunmanyberseňizler yslanyberýärsiňizler, saçlaryňyz ýag bolup başlaýar. Şoň üçin ýuwunýas. A ne zaman içiňizi ýuwduňyzlar? Özüňize sorag berip görüňizler. Ýaşyňyz näçe? Aý, aslynda ýylyň dowamynda üç sapar, dört sapar detoks geçmeli bizler. Muny S dokuzam o ýüzden detoks geçip bize içimizi ýuwup durmaly. İşte mana bärde kompaniýa giden nämeler bar bul gazanyp firma tarapyndan siz mugt çagyrly oňa gidip bilýärsiňizler. Meselem ine kullanýan daže şol robrt aparatlar Roys Roys ýer ýüzünde iň gymmat maşyn diýýärler. Şonuň bahasy bilen deň şul aparatlar. Kompaniýa şonuň ýaly produksiýasyna üns berýär hiç hili ýalňyş bolmasyn hiç hili bir aýdaly bir düzüminde bir zady ýalňyş goşulmasyn diýip, şonuň ýaly güýçli ulakan makinalar alyp kullanýarlar. Eýeçde kompaniýamyz ne tolko onuň ýaly zatlar bilen diňe produksiýa daşary ýurtlara, garyp döwletlere kömegem edýär. Afrika taraplaryna onlara i Sizler häzir ine özüňize sorag berip görüň, şul işläp ýören işiňizde Fina, aýlyk geliriňiz, meselem, ýene-de bäş ýyl, on ýyldan soň nähili bolar diýip düşünýärsiňizler. Meselem, men özüme sorag berip gördüm, men sizlere näme etjekkäm? Men öý alybilerin, men maşyn alybilerin, emma maňa öýem, maşynam men baranymdan soň maňa pul berenok. Olar ýene-de menden pul soraýar. Maňa serone pul gerek, maňa ýene serone saglyk gerek. Emma bärä gelýärsiňizler, sizler Saglygyňyz bir eliňizde, öýüňizem bolýar, maşynyňyzam bolýar i siziň pul getirer ýaly güýçli nawyňyzam bolýar. Işte bu nawyk göze görünmez nawyk, ene häzir geplemäni, ýöremäni öwrendiňizler, ömür boýy kullanýarsyňyzdyr, edil şonuňky ýaly muny-da kullanýarsyňyzdyr. Bärä gelip, hiç zat, welosiped ýa maşyn düzjek bolmaň, düzükli zady sürmäni öwreniňler, ýeterkä. Indi her kim häzir düşünýär öýünden, öýünden dälde her kim düşünýär häzir öz biznesini gurmak. Häzir üns berýän bolsaňyzlar uje hemme kim ýurt daşlaryna gide başlady. Näme üçin? Men men diýen garantiýa diýen ýurtlaram uje öz aralarynda ylalaşman uruş bolup zat bolup Başga ýurtlara gidip ýörler. Elleri diplomly adamlar gidip başga ýurtlarda günlükçi iş edip ýörler. Diplom seniň öz ýurduňda geçýär, başga ýurda geçenok. Amma bärdeki alýan nabyňyz sizler nirä gitseňizlerem şol adam. Nirä gitseňizlerem şol adam bilen gepleşersiňizler. Sizler adam bilen gepleşip iş gurmany öwrenseňizler bul biznes bir ýüz altmyş sekiz döwletde bar. Nesip bolsa ýüz ýetmiş döwletde ederis muny. Indi fakt häzir, he, gerçekden bir biznes gurjak bolsaň, näçe manat gerek özüňize? A primerno şitaýt edip görüňler. Internet saýt açjak bolsaňyzlar azyndan bäş müň dollar, dört müň dollar. Amma bärde näme diýeniňizdir sizler, onuň ýaly pul çykaraňyzlar. O sizler o internet saýdy açanyňyzda bäş müň dollar. Ondan daşary o saýda sizler bir giden produksiýa goýmaly ýa bir jaý tutup, o ýerde towar tutmaly, zakaz eden wagty sen towaryň bolmaly.

Bul karok namanyň içinde firmada walýuta. Bul Forever-da CC diýmek ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran soň her döwletde her hili puluň atlary bolan soň şu saýdyň içinde-de bir sany öz walýutasynyň adyny goýdular puluň ady bul hemme ýurtda-da geçerli kaka diýilýär iki kakalyk zat aldyňyzlar olam aýdaly Türk turetski lirada bar on bäş li on bäş müň lira bolsun bar bäş ýüz dollar diýen bäş ýüz dollara ýetme bäş ýüz dollar bolandadam ol bäş ýüz dollary üç ýylda sogesyňyzdyr iki ýylda sogesyňyzdyr sogeňizdir ama öz biznesiňiz bolmaýa sizler bir sapar alýasyňyzdyr zato sizler biznes gurup bilýäsiňizdir ýok gerek däl diýseňizlerem diňe kaýt bolup girip bäş prosentli indirimli müşderi bolup bilýäsiňizdir. Indi häzir bärde ine dört ýüz elli dollarlyk iki CC-lik alsaňyzlar, dört ýüz elli dollara girip bilýärsiňizler Premierine. Ikinjisi sekiz ýüz dollarlyk dört ballyk. Dört balda hem-de özüne iki CC alýarsyň, iki CC-nem hemem aýdaly men doganyma iş hödürlejek, bul işi düşündirjek, hemem oňa bul işi tawsiýe etdim, işe oturtjak, korobkanam berjek onuň ýaly edip. Vip wariant diýende Aýdaly, ýigrimi bäş cc-lik zat alybilesiň, olam bäş müň dollara. Emma bäş müň dollara ýetmeýär. Bäş müň dollara hasaplanyp ýazyldy, krugle edip ýazdyk. Bäş müň dollarlyk sen ol uje biznes myşleniýaly bolsaň, ana ondan soň uje ol bäş müň dollarlyk girip bilýärsiň. Indi oňa-da pulum ýok, hiç hili namam ýok diýseň, sen iki aýyň dowamynda iki CT-lik zakaz çöpläp adamlardan onuň ýalydan start beribilesiň, giribilesiň bul işe. Işte, iki CT-lik ürün alyp girdiň sen. Iki CT-lik ürün alyp girdiň, aýdaly ýüzde otuz inderimli müşderi bir bolduň, superwaýzor sen, assistant superwaýzor bolduň. A ol aý bir CT-liňem ýapdyň, Ýene-de aşagyňa-da sen adam çagyrdyň, sen o ýerde ýüzde otuz gazaryp dursuň. Ol bir. Işte, sen ýüzde ýigrimi bäş bolanda-da ýüz dollar ýatdy. Ýüz dollar ýatdy diýenden her ýurt öz prosendini, nämesini tutdy, nalogyny tutdy, pardon, nalogyny tutdy. Indi Sen iki sesilik ürün aldyň. Aýdaly on iki adam çagyrdyň. Men bärde kysa-kysa düşündirip otyryn. Aslynda podrobnam muny bizeriň ýutub kanalymyzda ine Ilmyrat diýip nämämiz bar, işdeşimiz, bile işleşen partnýorymyz bar. Onuň çotga harpma-harp düşündireni bar. O ýerdenem görübilersiňizler. Meňki korotky-korotky edip düşündirip gidip otyryn. Indi sen on iki adam çagyrdyň. On iki adamyň aýdyly müň iki ýüz dollary boldy. Seniň aşagyňdakylar görüp durýamy soň men bir aýda meselem bir müň iki ýüz dollar gazansam, bir adam çagyranym bilen näme etdim men, agyr iş edemok, men diňe ine şunuň ýaly prezentasiýa berip, adam çagyryp pul gazanyp otyryn. Olaram aýnysyny ýapýar. Primerno men bir aýyň dowamynda diýe, bar iki aýyň dowamynda men ýigrimi bäş CC ýapdym, grubym bilen tek başyma däl. Men superwayzer bolýan ýigrimi bäş cc bilen. Superwayzer bolanda men näme gazanýan? Ýüzde otuz sekiz skidkam bolýa. Alýan zatlarym ýüzde otuz sekize indi. Indi gazanýanymam ýüzde otuz üç bolýa. Ondan soň assistant menejer. Men häzir ýigrimi bäş balym bara. Yzyndanam ýene grubym bilen şol ýigrimi bäş balyň ýapy meselem aýdaly şu aprelde ýapan bolsam maýda dam yzyndan elli cc ýapsam bul Häzirki apreldaky ýigrimi bäşi maýadam degýär. Ýetmiş bäş CC boldumy, ýetmiş bäş CC bilen men assistant menejer bolýan. Assistant menejerden men näme bolýan? Ýüzde otuz sekiz gazanjym bolýar. Meniň bir adam çagyran wagtym, täze adam çagyranda men ýüzde otuz sekiz gazanýan. I meniň skidkam uje ýüzde kyrk üçe düşýär, kyrk üçe inýär. Her kyrk üç men alýan ürünlerimi uje ýüzde kyrk üç bilen alyp durýan. Indi iki aýyň dowamynda aýdaly altmyş altmyş ýapdym men ýüz ýigrimi CC ýapsam men menejer bolýan. Menejer bolanda näme gazanýan? Ýüzde kyrk sekiz indirimim bolýa. Alýan ürünlerim ýüzde kyrk sekiz indirim ellä ellä diýen ýaly aýdaly ýüz liralyk zadym elli lira alýan. I Gazanç planymyň ýüzde kyrk üç. Ýene täze men adam çagyran wagtym, bul iş bilen tanyşdyran wagtym, ol adam iş etjek diýen wagty gelse, ýüzde kyrk üç gazanýan ol adamdan. Ýüzde kyrk üç diýenim ýüz elli dollar. Indi men menejer boldum. Menejer bolandan soň näme? Agşamdan bir sany menejer çykardym. Ol menejeriň Ol ňa maşagynda men bilmeýin näçe adam bar, aýdaýyn elli adam bolsun. Şol näçe müň söwda edibersin, şondan alty prosent maňa gelýä. Bir menejeriň minimum iki müň dollar, bir ýarym müň dollar, iki müň dollar gazanýa. Aýdaýyn men bäş müň, bäş sany menejer çykardym. Bar, on ýylda bolsun, çykardym men şo bäş sany menejere. Meniň on ýylyma degýämi şol? Aýdaly, şolar iki müňden gazananda meniň aýlyk gelirim bäş müň bolupdy. Indi meniň bir sany aşagymdaky birinji liniýam, menejer, çykan menejerim, olam aşagyndan bir menejer çykardy. Onuňam meniň towaraborotymdan, onuňam aşagynda näçe söwda bolýan bolsa, men ondanam üç prosentini alýan. Muňa awtorskiý gonorar diýýärler. Bu awtorskiý gonorar kimlere degişli? Ýazyjylara, aýdaly, aktýorlara, ýa aýdym aýdýanlara, kitap ýazýanlara degişli. Şolaryň kitaby, şolaryň aýdymlary nirede diňlenip dursa, olara pul gelip durýar. Artyk olar bir gezek aýtdy, ondan soň aýdanok. Kitabam şoňky ýaly. Bir gezek kitabyny ýazdy, gaýdyp kitap ýazmaýarlar. Kitaby nirede okalyp, soralyp dursa, şoňa pul gelip durýar. Ýa ikinji liniýamyň aşagyndanam ýene-de bir menejer çykdy. O menejerim ondanam iki prosent gazanýan. Ol bir ondan daşaram men ýylda dört-bäş gezek gezelençler firma tarapyndan, awtobonuslar, prezidentskiý bonus, trinatsty zarplata-da diýýärler, prezidentskiý bonusam diýýärler. Ine bärde urwinler bar. Meselem şol urwinleriň näli seniň galdygy saýa seniň dohodyňam galyp gidýär. Men başga firmalary bilmeýän, başga firmalarda aýdaly alty ýyl, ýedi ýyl, on ýylyň içinde dolar we milliarder bolan barmy? Bardyr, amma köp däldir. Amma bärde sen üstünde gerçekden alty-ýedi ýylyň berseň, gürrüňsiz sen finansiw nezawisim bolabilersiň. Fakt bu zatlar. Faktmy fakt, mana Ýelena Boýka. Internede giriňler. Instagrama giriňler ýazyňlar çykyp dur. Aýlyk geler on bäş müň üstünde. Ýewroda bärde dollarda görkezildi. Hä meselem ony onuň adamsy Denis Karimow gazanýan pullary şular Elzara Asanowa

ikinjidenem gazansalaram bir aý gazansa ikinji aý gazanybilenoklar toçna bular näme stabilny gelip dur günde damyp dur şo pul he her aý damyp dur hatda ösübem dur bir durkunda duranok bu zatlar faktmy mana fakt adamlar hemmesinem girip araşdyryp ýazyp bilersiňizler. Işde ine Farhat Guramşin meniň biznes partnýorym. Onuň namesi Natalýa Demidowa gelini. Bul Alýona Komponents diýen ony tanyşdyrdym. Ine bular ine bul we seminarlara gidýärler. O ýerde ine obuçeniýeler polnusty obuçeniýelerde gerçekden hemme professionallardan alyp otyrys. Her emeli adamlar däl olar aýdyşym ýaly. Kitap okap gelip kitapdan nämeden adamlar däl. gerçek ýoldan geçip bizler bilen bilgilerini paýlaşyp oturan adamlar. Bärde gerçekden ýurt daşlaryna gidip bilýärsiň, ol bir firmaň üstüne güýçli obuçeniýeler, güýçli sapaklar, güýçli aýdaly kelleňde transformasiýalar, üýtgeşiklik, awtoprogramlar. Sen gerçekden bizler men bul işe takylmankäm munuň ýaly zatlary bilemok. Näme diýýär, bir balyk tüfeleý bolýar däne, balygy getirip balota zyňýar. Balotada-da bir balyk bolýar. O balyk bilen tanyşýar, o balotadaky balyk, Äý, o ýanyna çümme, bu ýanyna çümme, meniň balotam owadan, meniň balotam ýaman owat, men on ýaly, men mun ýaly, meň balotama seret, äý, Soň başga-da ýene bir balyk otury, ol bilýär, onuň baş deňizden gelenini o balygyň. Sen näme diýýär, muňa diýýär, deňizi aýdaňok diýýär, sen diýýär, deňizden geldiň-ä diýýär, tüfeleý getirip seni zyňdy diýýär. Muňa aýt-a diýýär, seniň gelen ýeriň wapşe oňat diýýär. Olam näme diýýär, men muňa aýdamda näme diýýär, deňizden geldim men, deňizem bar diýip diýýär. Bu pahyr diýýär, balotadan çyk görenok diýýär. Işte menem şonuň ýaly kenim. Menem Öň hiç ýere çyk görmän, hiç ýere näme etmän soň munuň ýaly zat bardyr diýip pikir etmepdim. Ama gitdim, gördüm we bul işe takyldym, gözüm açyldy düýbünden. Işte men sizlere dedem o zatlar bolmasyny isleýän. Bolýarem o gerçekden. Iste arzuwlaryňyz bardyr, öý almakmy, oňat ýerlerde ýaşamakmy, nire giden wagtyň wah işim galyp otyr ýa waý onym galyp otyr diýip jowranmarsyňyzlar, arkaýyn gidip gelibilersiňizler. Oňat-oňat öýlerde ýaşarsyňyzlar, oňat otellerde dynç alarsyňyz, çagalaryňyzy okatmakmy, pulmy, e hemme kimiň arzuwy bar gerçekden. Ol arzuwlaryňyza men Meniňem özümiň arzuwym bar. Arzuwsyz adam ýok, maksatsyz adam ýok. Hemme kimiň maksady bar. Edil şoňky ýaly sizlerde-de bar ol zat. Oturyň, düşüniňler, karar beriňler. Meselem, bul biznese näli seredýärler? Ine, ikisem maşyn. Emma içine giren wagtyň düýbünden raznisasyny bilýärsiňizler. Edil bul biznesem şonuňky ýaly. Başga-da köpdür munuňky ýaly sizlere teklip edilen biznesler. Amma içine giren wagtyňyzlar bilýärsiňizler. Men munuň içine girip, a, aýdaly, bul biznesiň hemme zadyny diýen, hemme zady diýip näme etmäýin, köp zadyny bilýän uje. O ýüzdenem, gerçekden raznisasyny bilýän, onam sizlere ýetirmek, sizlere-de muny düşündirmek isleýän. Indi mana obuçeniýalarymyz, ene, ýurt daşlaryna gidýäňizler, hemme bul zatlar gerçek zatlar. Ine bul trinatsy zarplatalarymyz, weýz seminarlarymyz. Ýylda üç sapar bolýa. I. Nädip sizler biziň partnýorymyz bolubilersiňizler? Sizleriň kararyňyz. Iki günden aňyry geçirmäň, üç gün, uzaga gitse. Näme diýýä Bodo Şefer? Näme karar, näme rişeniýe eden bolsaň diýe, iki, üç günden aňara gitdirme, ondan soň diýe o zat näme etme diýe, edilme. Aý, bizleriň türkmenleriň bir sözem bar-a, galan işe gar ýagar diýip. Ertelemeli däl. Näme prosto otur düşün hemme zada akylly wzrostly adam bol men her kimiňem sileriň ýaşaýşyňyzy göremok siler özüňiz menden oňat bilesiňizler öz ýaşaýşyňyzy öz geçýän günüňizi näme ýaşaýsyňyzlar näme iýip içýesiňizler näme geýýesiňizler silerden çagalaňyz näme soraýa enataňyz näme soraýa o zatlary özüňiz oňat bilesiňizler o ýüzdenem oturyňlar düşüniňler Ýa bir bilgi gerekmi? Ine garaşdyryňlar. Meniň ine şu wideom kim beren bolsa, beren adam bilen habarlaşyňlar. Bolmasa-da ine meniň bilen habarlaşyňlar. Ýokarda häzir nämeden geçiren pol informasiýalarym bar. Kelläňize takylan zady sorap, idäp, dogry düzgün, oňat karar bermegiňizi isleýän ulakam wzrosly adam ýaly. Bir zat soramak isleseňizler, bir zat öwrenmek isleseňizler, aýdaýyn, saçyňy aldyrmak isleýän bolsaň, git-de parykmaserden sora. Aý, nahar bişirmek öwrenmek isleýän bolsaň, git-de powurdan sora. Ýa gidip, nahary gidip parykmaherden sorap, başga zada şol aýtjak bolýanym garyşdyrmaň. Kim nämeden uspeşnyý bolsa şo tarapdan bilgi alyňlar adamdan. Men meselem aýdaýyn sizlere başga ugurdan bir zat beribilmeýän. Amma bul işden men sizlere öz bilgimi agtarybilýän. Meniň bilgim ýetmese meniň bile işleşýän partnýorlarym bar. Olaryň bilgisi bilen sizlere kelläňize takmaň soraglaryň hemmesine soragyna jogap bermäge gerçekden kömek edýän. Işte ine ýer ýüzünde iň baý ýer mazarlyk. Hemme o ýerde ýetilmedik arzuwlar, ýazylmadyk kitaplar, Aýdylmadyk aýdymlar hemme zatlar ýatyr sizlerem şol adamlaryň biri bolmaňlar arzuwlaryňyzy hemme zadyňyzy ýetirme wagtynda etmege çalşyňlar ýer ýüzündeki iki prosent üç prosent milliarder adamlaram hemmesiniňkäm ýigrimi dört sagat edil bizleriňki ýaly o ýüzden Olaryň bir kullanýan zady degerli kullanýarlar. Bizleriňem elimizde ol ýigrimi dört sagat degerli kullanmak. Şoň üçin aýdýan-a, hiç haýsyňam uje on sekiz ýaşyň aşagynda däl, on sekiz ýaşyň üstünde. Mundan soň näme karar bermäge-de, hemme name etmäge-de sizleriň özüňiz karar berýärsiňizdir. Sizlere derek eneňiz-ataňyz, aýdaly, ýan ýoldaşyňyz hiç kimem karar beribilmeýär. Amma dogry,

Meniň ine aýtjak diýjegim şular hemmesi bu gün bar sizlere ýetirjeklerim. Ýöne habar habarlaşmak isleýän adamlara mana meniň bilgilerim. Hemmäňe spasiba girenleriňize. Kim sizlere bu wideony paýlaşan bolsa onuň bilen habarlaşyp arkaýyn ýüz tutup bilgi alybilersiňizler. Spasiba hemmäňedem. Teşekkür ederis sazyňa saglyk jon. Minnetdar. Sag boluňlar sizlere-de spasiba.